Aku whakamoemiti ki a koe e te Matua nui te rangi, kia tae mai tōu rangatiratanga, kia meatia tau e pai ai ki runga i ngā whakataetae manu kōrero, kia rite anō ki tō te rangi, tēnā koe e Pā. Ka whakahōnoretia te Kīngi Māori e noho nei i runga i te ahurewa tapu o te Kīngitanga, te pou herenga o te mana Māori motuhake, Pai Mārire. Ka paku ranei te ngakau ki nga mate pōau tinitini kua mine atu ki te pō nui, ki te pō roa, ki te oti atu, ki roto i te kupenga a Taramainuku? Te kāpunipunitanga o te wairua, haere, haere, haere atu ra. Kai te ope o te rua Matariki, kai nga kaiwhakawā. Tēnā koutou e nga kaiwhakaruruhau o tēnei te tira hou, tēnei haramai nei. Kei te kāhui manu kōrero, hikina te kupu ki te tāhuhu o te rangi, koutou, tātou e pai nei, tēnā rā tātou katoa. Tēnā koe taku kaupapa kōrero mo te rangi nei, ka kūkū te kererū, ka auau te kurī, kei te kōrero Pākehā tonu te iwi Māori. O, e te iwi, whakarongorua aku taringa ki ngā rā o tōku ao Māori. Ka koikoi te tūī, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kererū, ka koukou te rūrū, ka kōrihi te kōparapara, ka tawetawē te korimako, ka tioriwari te tute, ka tumu mai te rupe. E tīhoihoi ana te kōwetewete i te wao nui a Tāne, engari anō te wao nui a kōrero Māori. Ko te pā itiiti, ko te kōhimuhimu, ko te whetewhete, ko ēnei anake e tangi ngoikore i tēnei o ngā wao. Me tā mahara e pātai nei, he aha rā i pēnei ai? Me aha rawa tātou kia hoki mai anō ai te rōreka, te kōrihi ki tēnei o ngā wao tino korekore nei te kaha? Ko māua ko Hirikapo ka whakatewhatewha i tēnei kaupapa. Anei rā taku kōhanga kaupapa, he hanga māku i tēnei rangi nei. Ko ōna peka, ko te whakatewhatewha i te mana o ngā reo taketake, ā, he pēhea nei te āhua ki tō tātou reo Māori. Ko ōna rau, ko te hē o te titiro a te Māori ki tōna reo. Ka mutu, ko tōna kaupeka, e noho nei taku kōhanga kaupapa, ko te rongoā me te whakautu ki tēnei take nui whakaharahara, ā, tēnā ki te hanga. He aha tēnei mea te reo? He aha tōna āhua? He aha e kī ai he reo te reo? Kia noho mai ēnei urupounamu hei wherawhera māku. Ko te reo taketake he tatau ki te ao wairua. Ko te reo he hono i ngā whakaaro o tangata ki tangata kē atu. Ko te reo taketake te mutunga kē mai o te whakaaro, o te whakapono, o te tirohanga o te iwi, nō nā tērā reo, nā nā tērā reo i whakaputa ai ki te ao. Kua pōhēhē katoa tātou, ko te reo ko te tika o te rere, ko te tika o te wetewete, engari kē ia he rauropi tō tātou reo, he rite ki te whēkau. Kei te ora a ia, kei te hākina, kei te hāwhakaputa, kei te rere ōna toto, kei te kai i ngā hua hei oranga mōna. Pēnei i te tangata, i ngā kararehe, i ngā ika. Ko tōku reo Māori, kei te korikori, kei te nekeneke. Ā, ka ora ia, ka mate rānei i tōna taiao e noho nei a ia. I hangaia e ō tātou tīpuna, e ō tātou atua i tō tātou reo Māori, hei whakaata i te ao e kitea ana e ngā whatu Māori, e rangona ana e ngā taringa Māori, e pāngia ana e te ngākau Māori. Nō reira, ko tōku reo, tōku tuakiri ohooho, tōku reo, tōku ao māpihi maurea, ko tōku reo, tōku Māoritanga whakakai marihi. Koinei te mana o ngā reo katoa, ā, koinei te reka o tō tātou reo Māori. Engari ahakoa ēnei kupu āku, kei te toi ōku whakaaro. Ki te hoki mai au ki te whenua, arā, ki te ao mārama nei. Ka kite atu ahau, ahakoa te hora o te reo, ki ngā komanga ako reo, ki ngā whare wānanga Māori, ki hea, ki hea, kāore tātou i te kaiapuapu i tō tātou reo. Kāore i te pukuwheti, i te kaihoro. E ai ki ngā rangahau, i ngā rua tekau tau kua taha ake nei, kua heke te tatauranga kaikōrero Māori ki te rua tekau mā rima ōrau, tata tonu atu ki te rua tekau ōrau ināianei. Kei te kī mai ngā tatauranga, ahakoa te pai o ngā mahi kua oti i a Ngāi Tātou, kāore anō kia piki ake te kōrerotia o te reo, ā, ko tā mahara he aha rā i pēnei ai. I tēnei wā, kei te rere ngā kōrero tōrangapū mō te whakature i tō tātou reo Māori hei reo ako ki ngā kura katoa o Aotearoa. Ko tā ētahi e whakahē nei, kāore ōna pānga ki whenua kē atu. Me ako kē, He pai kē kia ako i ngā, i ngā reo matua o tēnei ao. He pai kē kia whai i ngā kaupapa whai hua ki te ao kohi moni. Mēnā e pēnei ana te whakaaro, āe, e tika ana te whakaaro, kāore e nui ana te wāhi ki tō tātou reo i tēnei ao pūtea, i tēnei ao pākihi. Heoi anō, ki ahau nei, heahea katoa ēnei whakaaro. Ko tōku reo Māori, kīhai i hangaia kia whai hua ai a pūtea nei. Engari tōku reo i hangaia kia mau ai te ao i hiahia ai ōku tīpuna te noho. He ao āhuru mōwai, he ao kikī ana ki ngā uara hei whakahere i a tātou ki te whenua. Ano rei ra tatou, tirohia te tonu Trump te peretihana o Amerika e tohe porangi atu nei ki a Korea ki te Raki. Tirohia te wehenga o Ingarangi i te Uniana o Uropi. Tirohia te whakataurekareka-tanga a Amerika i nga whenua ki ana ki te hinu. Katoa enei tauira ko te tuapapa he putea, he rawa. Nō reira, ki ahau nei, ko te rongoā, ko te whakautu ki tēnei take o te titiro ki tō tātou reo, e kore e taea e ngā whakatipuranga pakeke te whakaora. Me titiro kē, me aro ki ngā reanga e whai ake nei. Me tīmata ki te kāinga, me whāngai i te reo ki ā tātou tamariki. Me tō mai te mautē o te reo Māori ki roto i ngā kāinga ki reira pūkākā ai. Whakatūwatawatahia mai ō tātou kāinga kia noho hei pae kawau mō te reo. E whakapae ana ahau, ina pēnei, ka patua ēnei whakaaro hiahia mō te mana o te pūtea, mō te mana o ngā tikanga a tauiwi. Tērā pea he taumaha te ako, he uaua te ako i tō tātou reo, he uaua te kōrerotia i tō tātou reo i te tuatahi. Engari, waiho mai tēnei pae tawhiti ki roto i ngā kupu kua takoto i au hei whai mai mā koutou. He pai te ako i te reo, engari, ko te reo ki te kāinga ngā niho o ā tātou mahi whakarauora i te reo Māori. E kore e au, e kore e taea te aukati i te ahunga mai o te reo Māori ki roto, i te ahunga mai o te reo Pākehā ki te taringa o te tangata ki Aotearoa. Engari ko te wāhi ki a tātou, mēnā tātou e noho nei, ka whāngai atu i te reo Māori ki ā tātou tamariki kia pai ake rātou i a tātou, ka ora te reo. Inā pērā te whāngaihia atu o ā rātou tamariki kia pai ake i a rātou, ka ora te reo. Ina pēnei tātou mō ngā whakatipuranga e rima, e hika, ko te ora rawa atu o te reo te pānga atu. Nō reira tātou mā, i timata au, i timata au ki te kōrero mō te waitī o te Waonui-a-Tāne, me taku tūmanako ka pēnei tō tātou Waonui-a-Kōrero Māori. I tirohia te mana o te reo, He ao, he kohinga wheako, he reo uara, he huinga whakapono ki roto i tō tātou reo. Kaua e tukua noatia e te hiahia. I titiro ki te ao hurihuri me ngā whakawai, ngā whakawhiu o tēnei ao. Otirā, i kitea, i kitea he whai rawa tonu te tangata arero Māori, engari ko ōna rawa kei roto kē kei te whatumanawa e noho ana. Ka mutu, i whakatewhatewhangia ngā rautaki whakapiki i te reo Māori. Kia mauriora rawa atu ai tō tātou, ko, tō tātou kōrerotia, te whakamahia te waiata. Nō reira tātou mā, katoa katoa ēnei, mēnā ka ea, e tai mā, ko te oranga tonutanga o te reo te pānga atu. No reira tōku reo, tōku āhuru mōwai ohooho, tōku reo, tōku mana māpihi maurea, tōku reo, tōku tino rangatiratanga whakakai marihi. Ka puta, ka ora, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā huri taiāwhiowhio mai tātou katoa. Kei raro.